tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩtuĩria kana tũgĩkĩrigita magego maitũ tũtanagĩikĩria ah, ndagĩtarĩ tũkwaragia ũhoro wa mĩthambĩrie Eh. ngwĩciria ĩyo nĩyo nĩ njĩmwe- njĩra ĩmwe ya kũgirĩrĩria kwenjeka Eh, yes. nĩguo Ah, rĩu twakiuga mwetha- mwethambĩrie mũndũ agĩrĩirwo gũthambia maita merĩ ah, rũcinĩ na hwainĩ Ah, rũcinĩ wanyua breakfast na hwainĩ ũtanakoma nĩguo Ah, wagĩrĩirwo kuoya ndagĩka ta cigana very important Ehe. wagĩrĩirwo kuoya ndagĩka ithatũ 3 minutes eh, igĩrĩ ithatũ Inyihĩire cikĩnyiha, mũno. eh, gũthambia magego maku tondũ ũrĩa tugire nona magego nĩ 32 actually na igego ũrathambia o ndagĩka o igego o igego igego ndwagĩrĩirwo gũthambia maita merĩ ũndũ wa gatatũ wa ũkoniĩ ũtheru nĩ atĩ wagĩrĩirwo gũcenjia mũkinyĩ waku thutha wa mĩeri ĩtatũ o thutha wa mĩeri Thutha wa ĩtatũ mĩeri ĩtatũ ũgacenjia wacenjia mũkinyĩ Ĩĩ. ũguo mwaka ũguo nĩ ũkorwo ũhũthĩrĩte mĩkinyĩ ĩyo ĩtatũ Ĩ- tondũ ĩ- rĩrĩa wa- ĩtatũkana ĩna? ĩna Ĩna. ĩna yes, true. Ĩ nĩguo. tondũ rĩrĩa wa- wa- wakĩria ũguo rĩ mũkinyĩ ũcio ndũkoragwo ũkĩruta wĩra wega tondũ ũkoragwo nĩ wakinya bristol ciria nĩ cianjia kũinama

wagĩrĩirwo ga take time harĩ ũrĩa mũkinyĩ wagĩrĩirwo gũikara to rĩrĩa wathiĩ ũguo rĩ ũkoragwo ũgĩthũkia gamu yaku kĩni gĩaku ũgakora nĩ kĩambia gũikũrũka na ũka expose igego rĩaku Nĩguo. ũkambia kũgĩa m- thithi kũigua thithi nĩguo Ĩĩ. koguo to kũnyita mũgĩ ihinda rĩrĩ rĩtarĩ wĩ naguo rĩ, no nyende ũtũ- wagĩrĩrwo eh, ũ- ũ- nyonie mwĩroreri ũrĩa wagĩrĩirwo kũnyita ũtũnyitĩre rĩu ũyũ wĩ mũkinyĩ waku rĩ wagĩrĩirwo ndwagĩrĩirwo kũiga ũũ straight Oh, straight. Ũguo, okay. Wagĩrĩirwo ũkawiga ango ĩno nĩgetha ũkahana ta ũraturuma haha thĩinĩ gatagatĩ wa kĩni na igego. Mm. Nĩgetha rĩrĩa watua gũthambia rĩ, ũgatwara ũguo ta ũrathiũrũrũka igego rĩu. Tondũ nĩwona igego rĩna shape rĩrathiĩ rĩkauma rĩkaingĩra. Koguo ona rĩrĩa weka ũguo rĩ, ndũngĩthambia gwĩ kũrĩa ũtagũthambia. Nĩguo. No rĩu rĩrĩa wathiĩ tũmĩtaga circular motion. ta tũthiũrũrĩ ũguo rĩu nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyĩra kũndũ kũrĩa kwa ũtangĩhota gũkinyĩra rĩrĩa ũreka ũguo Mhm, nĩguo kuu wa mbere nĩ mũthambĩrie Ĩĩ. kaingĩ nĩ nyonaga tũgĩthoga magego Ehe. nyuaga gũthoga toothpick. Na- yes warĩa hihi tuge ta rĩu ranji tondũ tũkirĩ na mĩkinyĩ rĩ Ĩĩ. ũgekora hihi wĩna wagwo nĩ kũmenyerera magego atĩa hĩndĩ ĩrĩa ndũrĩ hakuhĩ na mũkinyĩ no Ĩĩ. noigua wĩna tũnyamũ thĩinĩ wa Tũnyamũ. magego Niĩ ũrĩa twĩraga andũ rĩ, nĩ gũkoragwo na tũtũ twĩtagwo tũ dental floss na nĩ tũrĩ ndawa. Oh, nĩ tũ, okay. Ĩĩ, rĩu tũtũ nĩ twega rĩrĩa ũkũingĩra natuo gatagatĩ wa wa magego. Ĩĩ, ona ona ũngĩkorwo nĩ wathambia magego maku rĩ, no wega kũingĩra nako nĩ gathambagia kũu gatagatĩ kĩ wa magego mm. Ĩĩ. o ona ũthambĩtie magego no Ĩĩ, kahũthĩkaga no kahũthĩkaga kena ta karũrigi Ĩĩ, kena karũrigi gagetagwo dental floss na nĩ kũrĩ kangĩ ũtuaga karũrigi ũguo ũgathambia rĩu rĩrĩa weka ũguo nona nĩ karaingĩra gatagatĩ kĩ wa magego na gakaruta gĩko kĩingĩ kĩrĩa ũtahotaga gũthambia kana mm. gũkinyĩra na mũkinye waku eh, ningĩ gĩko gĩkĩ rĩ tugaga rĩrĩa woka kwa ndagĩtarĩ rĩ ĩrĩa twĩtaga professional cleaning which is very important mhm. thutha wa mĩeri ĩtandatũ ningĩ nĩ tũhotaga gũkinyĩra kũu thĩinĩ gatagatĩ mm. ũtarahota gũkinyĩra mm. eh, nĩ mũhimu goko gekwo general ũgekwo njĩta ngari ũgoka kana ũgetwo service ũk- ũkaurugucanio ĩni na kũu thĩinĩ kũrĩa ũtahotaga gũkinyĩra Mm. ũu rĩu weka ũguo rĩ nĩ ũgũkora nĩ ũragirĩrĩria ona mĩrimũ ĩno ĩragĩa kanua-inĩ gaku Ĩĩ. nĩguo na mĩrimũ ĩyo ũgĩagwo ndĩrĩ mĩaka ndagĩtarĩ mũndũ o wothe nĩ- Imagine. nĩ ekũraga e Ai, hatĩka-inĩ angĩkorwo twauga mwaka mwana wa mĩaka ĩrĩ ĩtatũ ena mũrimũ wa magego rĩ nĩwona handũ hau nĩ hagĩrĩirwo nĩ kũrorwo koguo ndũcagũraga mũkũrũ mwana mũndũ wa rika ritũ mũndũ wa imagine ũhoro wa mo- mĩrimũ wa magego nĩ wa kũgegania tondũ nĩ ũkora andũ arĩa me lifestyle ya kũrĩa eh? yeah. tondũ nao nĩ mararĩa tũthwiti na tũtwĩ nao magego ũrĩa wa kũrĩa ndarĩ nginya mũkinyĩ ndahotaga ona gũthambia magego make na ũke- akagĩa thĩna Akorwo wa na magego thĩna. koguo ndũcagũraga ndũrĩ stage ndũrĩ nũ ndũrĩ nĩ professor ndũrĩ nĩ mkulima mũrimũ wa magego so long as nĩ ũ- wĩ- wĩ- you living na nĩ ũrarĩa mũrimũ wa magego no ũkũgĩe nĩguo Eh. na no nyende tũhutie ũhoro wa ndawa Eh. cia gũthambia magego tondũ Eh. nĩ ciaingĩhire cia- cia mathogora matiganĩte Eh. cia makambuni matiganĩte Eh. bata wa gũthambia eh, eh, what do you call it, magego maitũ na ndawa Ĩĩ, nĩ ũrĩkũ ĩĩ. na hiyo na mũndũ atarĩ na Na option ĩyo ndawa. nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte rĩ Ĩĩ. angĩhũthĩra kĩ Ĩĩ, rĩu rĩ ah, ndawa rĩ nĩ nyingĩ na nĩ njega ciĩ kĩwango kĩa igũrũ cia kĩwango gĩa thĩ Ah, no ũrĩa nguga niĩ rĩ ndawa ĩrĩa rĩ tiyo ĩramata mũno ta rĩa we ũrathambia magego maku na kana nĩ ũrathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũgathambio na macini ĩrĩa tũthambagia tondũ ndawa rĩ njugaga atĩ ndawa mm. nĩ ta thabuni he mũndũ ũrĩa arahũthĩra thabuni very expensive na harĩ ũrĩa ta ushindi na harĩ ũrĩa ũrahũthĩra thabuni ũyũ ũrĩa ũrabondi na gĩbandi no ũyũ ũrahũthĩra thabuni ũyũ very expensive rĩ arathiĩ nguo iria arahũra ndagĩka ĩmwe nĩ auma hau ona ndanakumutha th- nguo ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire no ũrahũthĩra gĩbandĩ rĩ nĩ akumutha nguo yake wega nĩ a take time na nĩ yathera nũ ũgũkorwo ũgĩtheria nguo yake Mm. nĩ ũyũ wa gĩbandĩ Nĩguo. ona angĩkorwo nĩ nĩ ya mbei ya thĩ Mm. koguo rĩ ona ũhoro wa ndawa cia magego rĩ nĩ gũkĩrĩ different types from different companies no ũrĩa we ũrathambia nĩguo ũramata Nĩguo ũramata. Tondũ nĩ ũgũkora nginya andũ ma- matitũmĩraga ona ndawa ici ona ndawa matũmĩraga cumbĩ na angĩ ona tũmĩkinyĩ tũrĩa twa mĩtĩ no magego tũma mao. twakorwo twĩ twega Ĩĩ. ndiũĩ kũrĩa aciari twathire aitũ na cũcũ aitũ na gũka matioe ndawa icio na magego mao marĩ mega nĩkĩ tondũ nĩ mathambagia hĩndĩ ciothe arĩa akiumagara ũguo na njĩra na Ĩĩ, ng'ombe mathiaga ciake. magĩkinyaga. Koguo gũtirĩ handũ magego make mekoraga atĩ mena gĩko number two mĩrĩre aha It contributes so much haha rĩu ithuĩ rĩ tũrĩ andũ a tũmĩgate na tũtũĩ Na icio rĩu nĩcio ciracũngĩrĩra gũkorwo mĩrimũ ĩno nĩ nĩ ĩrakorwo. No ũgakora ũrĩa arĩaga indo iria cia kĩ- cia- cia- cia Cia kĩmerera. kĩmerera. Ĩĩ, ndũma na nakũ rĩu ũgakora indo ici rĩ nĩ strong kũrĩ magego koguo rĩ niĩ nĩ njĩraga ona aciari atĩrĩrĩ handũ ha gũkiria mwana waku na gathwiti kababa ke mwana nĩ arĩrire kana nĩ a- nĩ akũrehera tũ chocolate na tũtwĩ rĩ mwana ũyũ no ũmũgũrĩre apple okay kana irigũ Mm. no ĩro ĩnĩ nĩ gũkorwo ĩ strong nginya gwĩ kĩni gĩake na magego make Mm. koguo mo- ũhoro wa ũrĩa tũrarĩa ũrĩa tũrarora magego maitũ nĩ ũcũngagĩrĩria mũno ũhoro ũyũ wa gũkorwo na mathĩna ma magego koguo ona nĩ kũrĩ ona irio irio cia ona kũrĩa nĩ kũrĩ irio iria iteithagĩrĩria gũ- kå yes eh, kå he magego hinya kũhe magego hinya Mm. Eh, matunda you know, maũndũ macio greens Mm. ona tuga rĩa tu balanced diet Nĩguo. Eh, no mũno rĩ ũhoro-inĩ wa breakfast nĩ wega mũno kũrora nĩko no ũhote kũrĩa indo ici cingĩteithia magego maku rĩ the better nä guo na ngakiona hihi rä rä igego nä må heanaga ndawa ta rä u rä rwaru må no ta rä u må ndå wä na ruo rä Eh.

no nginya ũnyue antibiotics Okay. rĩu wakinyua antibiotics ĩgacoka ĩgagĩtukanio na ndawa ya ruo Mm. tondũ nĩ kũrĩ extent atĩ nda- infection ĩyo nĩ nyingĩ mũno ta rĩu ũngĩkora mũndũ nĩ aimbire rĩ nĩwona infection ĩyo nĩ nyingĩ mũno Oh. koguo no nginya yambe ĩheo ndawa ĩthiĩ thĩ nĩgetha ũhote gũgĩtreat igego rĩu ona rĩ- na rĩtirutagwo rĩrĩ ibu

tũngĩheo consequences of tooth extraction Okay. mwĩroreri nĩ akuona igego rĩrĩa rĩkaraiha rĩaraiha rĩ ũgakora Yeah. atĩ ah, rĩrĩ rĩa thĩ ka- tuge nĩ rĩa thĩ waruta rĩa igũrũ rĩkaraiha rĩu rĩrĩa rĩaraiha rĩhana tarĩ gũcuha rĩcuhĩte ndwĩ rĩthambia wega na rĩkanjia kũ expose maya mangĩ so ũgakora kũruta igego rĩmwe rĩ kwa expose magego ta mangĩ matatũ kana mana oh. rĩu nĩkĩo ũkoraga mũndũ waruta igego rĩmwe thutha wa ihinda rĩnini wakwa nĩ waruta magego mangĩ mana kana matano Ah, nĩkĩo wanjĩra barĩ ya kũruta ta kũgũra kamũgũnda no kũruta no kũruta tũrĩa tuga nĩ ta rũthingo rũrĩa rĩu waruta ihiga rĩmwe rĩ nĩ wona rĩu rũthiaga mm. rwakora rĩngĩ nĩ rĩauma rĩngĩ nĩ rĩauma ningĩ ũndũ ũngĩ wĩkĩkaga rĩ Nĩwona rĩu mũndũ ũrĩa ahiana? Harĩa waruta igego rĩ, harutagwo hahana he kĩrima. No thutha wa ihinda rĩnini rĩ, ũkona nĩ ha, hanyitana. Ah, bone ĩrĩa yaku rĩ, ĩgacokanĩrĩra. Rĩu ũguo, o ũguo ĩracokanĩrĩra rĩ, nakuo, ona ũguo nginya gũkũ muscles ciaku cithiaga cigacanga. Iracokanĩrĩra. Rĩu ũgakora mũndũ, mũndũ nĩ wa tũmĩaka tũnini, no nĩ ũndũ nĩ arutirwo magego, akahana ta, ta arĩ mũkũrĩrĩru.

Thengiũ mũno Nonsizi, na nĩ ngwenda gũcoke- kũmũcokeria ngatho o na Kameme nĩ ũndũ nĩ mũheaga ah, kanya gaka o na ga gũka gũthomithia. Nĩguo. Nĩ ngwenda kũgweta haha itanahinga that eh, nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩruta wĩra ũyũ wa gũthomithia andũ, nĩ tũ- recognize-ĩtwo na nĩ tũhetwo nomination ah, ĩretwo She Awards, ah, foundation itũ ya Smile Changers.

Thibitarĩ itũ ĩtagwo Baraka Smiles Dental Clinic o hau opposite Kahawa Barracks, nyũmba ĩtagwo Maguna Supermarket, na ũngĩenda gũtwarĩria wĩna kĩũria, ũngĩenda gũtũcerera, namba citũ cia thimũ nĩ 0745 200 thousand. Nĩguo. 0745 then igĩrĩ. ah, na tu- na zero cigana ithano Ithatũ. Oh, itha- eh, 2000. Nĩ- oh, 200,000. nĩguo. Zero ithano kana 0726 405 187 Nĩguo. na ũngĩũka nĩ tũgũgũteithia na mathĩna mothe ma magego Nĩguo. Ĩĩ. asante sana uh, dr Ruth, nĩ- tũthomithagia o mũthenya o mũthenya na njugaga kaingĩ rĩ Eh. tũrĩ andũ rĩ nĩ tũriganagĩrwo Nĩguo. maũndũ nĩ maingĩ Nĩguo, ũgekora nĩguo. mĩeri itatũ nĩ yathĩ andũ acenjia Ndĩrwa- mũkinyi he mũndũ waririkana Ĩĩ, nĩ Nĩma, nĩma. mwaka nĩ wathira Eh. ndarethiĩ kuona ndagĩtarĩ wa magego Eh. nĩ abanga rĩu akorwo agĩthiĩ one ndagĩtarĩ Eh. nĩ tũkenaga mũno Eh. asante Karibu na sana. wacoka ũtũgeithanĩrie Nĩngũmũge- nĩngũgeithia andũ othe Nĩguo. Hey.